Helo a chroeso i Lleisia Lleol, podlediad prosiect Llwyddon Lleol. Ffion Emyr ydw i a mae'n bleser cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisia lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth rhaglen Arfor ac ysbrydoliaeth Prosiect Llwyddo'n Lleol, 'da ni yma i ddangos bod cyfleoedd cyffrous a dyfodol bywiog yn aros amdanoch chi yma yng Ngorllewin Cymru. Ŵan, yn ystod y gyfres, mi fyddan ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn eu cymunedau cynhenid yn bosib. E, o entrepreneuriaid i arloeswyr, mae gennyn nhw i gyd i stori i rannu a mae'n fraint cael nhw yma i'w hadrodd nhw. Rwan, yn y bennod yma, da ni'n mynd i fod yn siarad efo dwy o'r enw Helen a Tara o Menter Gwyddoniaeth Mawr. Edrych ymlaen yn arw iawn i gael clywed mwy am y fenter yna, sydd yn canolbwyntio ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg, a mathemateg i bobl ifanc, a mi fydden ni hefyd yn trafod sut mae elfen gyrfaol llwyddo'n lleol wedi eu cefnogi nhw. Felly, Tara a Helen, sut ydych chi? Ydych chi'n iawn? Iawn, diolch.
Croeso ata ni.
Da iawn. Felly, y menter, menter gwyddoniaeth mawr. Dwi'n iawn i ddeud, Helen, mae chdi di'r sylfaenydd. Ie, yeah, mae ni. Felly, dyda ni chdi bach am i hanes o a sut os di fyny efo'r syniad yma ta? Ie, yn iawn.
Um, o, fi wedi bod yn gweithio mewn labordy am yr un gen mlynedd diwethaf. A o'n i jyst eisiau rhywbeth wahanol, chymod, yn y swydd. Jyst rhywbeth i ysbrydoli fi, neu rhywbeth i cario ymlaen, chymod, i gweithio. A um, yn, yn yr labordy, beth o'n i'n neud y trefnu wahanol pethau i blant um, dod i'r Urdd Eisteddfod, ch'mod, okay, yn y gwyddonle, o'n i'n um, datblygu syniadau fyna mm. i mynd ar prifysgol fyna a gyda wahanol pethau i, nhw, i plant real. A nes i mwynhau wneud hwnna yn gyfan gwbl. O'n i fel, allai falle wneud hwn fel swydd trwy'r amser. Mm. A o'n i jyst yn meddwl allai seto hwn lan ar, ar ben fy hunan a dechrau'r cwmni bach fi ar ben fy hunan, chymod, bach o side hobl os chi eisiau, uh, pan o'n gweithio llawn amser. Ond yn eitha gyflym, o'n i'n bach yn overwhelmed gyda'r um, okay, maint yeah. o plant oedd eisiau dod, uh, rhieni. Sy'n beth da. Ie. Yeah.
uh, rhieni'n gofyn, o, ydych chi'n dod fan hyn neu fan na. Um, y peth pwysicach i fi amdano'r busnes yw nes i tyfu lan yn Llandysul, yn y rhywle gwledig, a heddi, ti'n hwnna spel yn ôl nawr, a heddi, mae, does dim llawer o opsiynau i'r plant neu pethau gwyddoniaeth yn llefydd gwledig. Yeah. So, o'n i fel, wel, allai teithio i'r ardaloedd yna, o Ynys Môn reit lawr i Sir Benfro, a dod â'r gwyddoniaeth i'r blant. A ie, oedd rhieni trwy'r amser, o, oh, fi'n gweld bod chi ddim yn dod fan hyn, ond allwch chi dod fan hyn, a, a yeah, so yn dechrau um, 2020 nes i penderfynu mynd hanner amser mewn gwaith llawn amser. A wrth gwrs, mis mawrth mae pawb yn gwybod beth digwyddodd pryd ni, so um, nes i aros mewn gwaith a dechrau nôl lan yn 2023 wedyn ni, a, a mae'r ma busnes wedi tyfu mor gymaint ers hynny. Yeah. Um, a ie, yeah, So mae wedi bod yn gret, really. Wel, yeah. llongyfarchiadau i chdi. Diolch. Achos mae cychwyn busnes fel yna, rhywbeth heriol, um, yeah. rhywbeth ni wedi bod yn siarad amdano fo yma mm. ar y podlediad. Felly, sut ys di ati wedyn i drio ffeindio chydig bach o gymorth, achos yn amlwg oedd y busnes yn, yn lwyddiant oh, yeah. ac isio tyfu a ffynnu. Mm. Felly, sut ys di ati wedyn i chwilio am y cymorth na ta? Um, ges i lot o gymorth o Ceredigion uh, Council, um, achos oedd grantiau i gael gyda nhw ar gyfer y llefydd arfor. Yeah. So i dechrau gyda, ges i bach o uh, arian o ddiwrth nhw i oedd hwnna dechrau 2020 yn anffodus, ond oedd nhw, oedd nhw mor um, ddau i fi, achos oedd e i talu am rhywun i dod i gweithio gyda fi, oedd e'n helpu talu gyda salary. A achos y gan bod Covid wedi dod, oedd wedi dweud, wel, os oes gyda chi equipment neu rhywbeth chi eisiau prynu pan chi'n yn dechrau unwaith eto. Yeah. So oedd yn really dda i fi i cael yr arian na, i just dod mewn a offer wahanol mm. a offer bach mwy yn sophisticated. Um, a nes i just eistedd arno hwnna wedyn nes, nes bod i'n gallu dechrau unwaith eto. A wedyn sud ddost ti glwad am yr elfen gyrfaol wedyn drwy llwyddo'n lleol ta? Ie, yeah, um, o'n i'n rhan o'r rhaglen gyda llwyddo'n lleol fy hunan um, gyda'r busnes. Um, a wedyn wnaethon nhw dod ata i yn, yn siarad dan o'r elfen yma. Um, a oedd hwnna'n just mor perfect timing achos Mae lot o fy amser, achos mae popeth drwy gyfrwng Saesneg a Gymraeg yn y busnes, a mae hwnna'n bwysig hefyd. A fy rhan fwyaf fy amser yn, chymod, yn cyfieithu popeth o'r Saesneg i'r Gymraeg a wedon nhw allai ffeindio rhywun i dod mewn i'r busnes i helpu drwy'r gyfrwng Cymraeg, maen ma nhw'n goffod siarad Cymraeg, chymod, ifanc yn, o'r, ar, or ardal, a oedd hwnna'n just yn ffantastig i fi. A dyna, o'n i'n, nes i cwrdd â Tara, rhyw chwech mis cyn ni, fi'n credu, yeah. neu pedwar mis cyn ni. Yeah. A unwaith wedodd y llwyddiant lleol bod arian cymorth yma i gael, o'n i'n gwybod yn union pwy allai dod ato i gofyn o ydych chi eisiau gweithio gyda fi am bach o amser. Yeah. Um, so oedd yn perfect timing a mae'n bod mor bwysig i'r busnes Yn, yn hollol, ie. Yeah. Yeah. A mae'r busnes uh, wedi leoli yn Aberystwyth er bod chi yn teithio. Mm. A wedyn Tara, ti ym Mhrifysgol Aberystwyth yeah. yn astudio, felly mae'r ddau wedi clymu yn berffaith i chdi. Ti'n gallu yeah. astudio, gweithio. Um, felly, tra, dyda thyn i chdi bach sut mae dy siwrna di wedi bod. A, a, well, a hefyd, yeah. sut ti'n gallu jyglo'r ddau? Achos allai ddysmygu bod y waith di yeah. yn y brifysgol yn cymryd lot o d'amser di. Mae o yn, ie, fel yn y blwyddyn ola nawr dwi'n gorffen dissertation fi, dwi ar hyn o bryd dwi'n sgwennu lot ond dwi'n lwcus cael Helen sy'n deall yn hollol um, a mae un o'r um, gweithwyr arall sydd yn y tîm ni bi, oedd hi o'r un peth, nath hi cychwyn gweithio gyda Helen dwy mlynedd yn ôl tra bod hi'n gorffen yn y prifysgol hefyd, okay, so yeah. mae Helen wedi bod trwyddo fo o'r blaen, mae hi'n gwybod dwi angen balanso'r ddwy, ond ie, yeah, mae wedi bod yn absolutely great. Um, nes i actually cwrdd â Helen, o'n i'n gweithio yn Curry's yn Aberystwyth, a nes i gwerthu laptop i Helen. a dyna sut nath o'n i cwrdd. Oh, yeah. um, a tra bod fi'n fel cymryd y manylion, um, nes i gofyn fel beth yw teitl ti, a nath Helen dweud doctor, ac o'n i fel, pa fath o doctor, beth wyt ti'n doctor mewn, oherwydd dwi'n ddichwa gwyddoniaeth a dwi eisiau fel neud PhD hefyd. Yeah. A wedyn uh, nath ni uh, swapio e-bost, so ie, yeah, dyna sut nath o digwydd. Diolch i'r drefn am cyrris.
Ie, union.
Oedd o'n briliant, a oedd o'n lot mwy perthnasol i fi. Yeah. So ie, yeah, dwi wedi gweithio yn ystod yr, um, y degri yr holl amser, ond i cael neud rhywbeth am gwyddoniaeth tra bod yn astudio ecoleg a fel mae o'n lot mwy perthnasol i, i be dwi eisiau wneud. Yeah. A hefyd, cyn i fi cwrdd â Helen, o'n i wedi wneud pethau gyda'r eisteddfod a gyda fel um, Royal Welsh a pethau fel ni. So o'n i'n gwybod bod fi'n licio wneud gweithgareddau fel yna gyda plant. So oedd o'n fath o perffaith pan nath Helen dweud bod yr um, cyllid ma ar gael. O'n i just fel, yeah, I'll be there.
a mae o'n bwysig, dwi'n gwybod bod hwnna'n rhan bwysig iawn i chi fel cwmni, pobl ifanc, trio hybu yr holl waith dych chi'n ei wneud fel cwmni e- efo plant a phobl ifanc Cymru. Ia, mae hwnna'n rhywbeth... Ydi. ...hwnna ydy'r cwmni mewn ffordd. Ie, ie. Ie. Ie, ydi. A o'n i'n o'n i'n gwybod pa- bod Tara yn y brifysgol a mae a ie yeah, fi wedi bod fyna a fi wedi gorfod gweithio a mae'n rili really bwysig bod chymod, y cyllid yma i gael ond mae rhaid chymod, fi wedi rhoi um, opportunities i Cara falle bod i heb wedi wneud hebddo'r arian yma um, ond mae'n bwysig bod hi'n datblygu hi hefyd ei hunan mewn wahanol pethau chymod, yeah. fi'n credu yeah. bod chi'n gwneud pethau gyda fi bod i falle byth wedi wneud yeah. o'r blaen, neu falle byth yeah. yn mynd i wneud. Yeah. Um, oh, so fath o dasga Wel, just fel, mae'n anodd i fi um, fel public speaking, siarad o flaen lot o pobl, ond mae'n lot haws pan maen nhw'n pobl ifanc. Maen nhw okay. just, maen nhw'n briliant. Be bynnag chi'n dweud, maen nhw'n mor excited a maen nhw'n really licio fo a mae'n just yn really, mae'n ffordd neis i fi fel cael mwy o hyder yn neud pethau fel yna a trefnu pethau a ni wedi bod o gwmpas yn pob man fel ni'n dod lan i um, Llanfair Pwll wythnos nesa a ni wedi bod lawr i Sir Benfro a mae wedi rhoi lot o cyfleoedd i ni fel gweithio fel tîm road trips o gwmpas y lle yeah, um, i wneud lot o gweithgareddau wahanol. Ie, yeah, lot o deithio yeah, felly efo fo. Um, a twyd, Mae'n siŵr bod yna gymaint o fanteision o gael pobl ifanc sydd yn dysgu neu pobl ifanc sydd yn y brifysgol yn rhan o'r cwmni. Mae'n siŵr bod hynny'n fantais mawr i chi. Odi, ie.
A yn yr, yn yr past, fi wedi cael um, lot o bobl yn gweithio gyda fi, chwod, just dros y haf, achos dyna pryd mae'n rili, really, really fishy gyda ni. Yeah. A, um, a mae wastad y pobl ifanc o'r brifysgol sy'n astudio yn aros fy, uh, yn Aberystwyth yeah. um, yn, yn gofyn yn bach o waith a, a maen nhw'n astudio bioleg neu unrhyw beth yn y gwyddoniaeth uh, a, a mathemateg wrth gwrs, un, unrhyw un o'r STEM subjects na. Um, a maen nhw gyd eisiau just cael bach o profiad o, o mynd o gwmpas a just yeah. treial datblygu'r ffordd o siarad amdano gwyddoniaeth mewn ffordd mae plant yn gallu yn, mm. deall. A mae hwnna'n re sgil really, really anodd, a mae lot o pobl ddim yn gallu gwneud e. Yeah. Ond ni'n yn, y, yn y busnes, ni'n datblygu pobl i siwt allwn ni siarad amdano gwyddoniaeth mewn ffordd hwylus a, yeah. chwod, um, a rhwydd i pobl a i so, a, plant a ydolion hefyd, achos ambell waith ni'n gwneud pethau gyda rhieni hefyd, a mae'n bwysig bod pawb yn gallu deall. Yeah. So mae, yeah. Ie, a'r elfen gyrfaol yy wedi bod yn ran annatod mwy na thebyg o'r cwmni chi. Lle, beth sydd nesa ti'n meddwl yy i'r cwmni? Os, ie, yeah, mae ma, ma lot yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, so un peth ni'n wneud yw datblygu fel grŵp, mewn, mewn tîm, uh, ni wedi datblygu cytiau gwyddoniaeth um, i wneud adre trwy'r gyfrwng Gymraeg, mm. a dim byd fel na rili o gwmpas y lle. Mae rhai Saesneg, mae, well, mae'r Saesneg hefyd i gael gyda ni, ond y, yn y Cymraeg mae hwnna'n rili, really, rili really bwysig. A y peth ffantastig amdano fe, mae pedwar ohono ni yn gyd yn gwyddon, gwyddonwyr, ni gyd yn deall gwyddoniaeth, a mae ni'n dod ato fe gyda syniadau wahanol a cefnder wahanol hefyd. Mm. So mae'r kids ma wedi bod yn ffantastig a mae Tara wedi bod yn really instrumental o chod, helpu ni gyda'r cyfieithu a mewn, yn y busnes fi mae dim ond fi sy'n siarad Cymraeg a mae'r pressure yna i, i, tywod, i wneud popeth gyda'r busnes ac hefyd y cyfieithu sy'n cymryd amser um, ond mae'r elfen gyfaol yma wedi a gadael i fi dod a Tara mewn i just helpu gyda pethau fel hyn. Yeah. A chymod, ni wedi bod yn edrych ar y chymod, branding a pethau fel ni. Mm. Pethau dylen ni beth meddwl byddwn ni'n gwneud. Ond mae'n rhan mor bwysig o gychwyn busnes, dydy? Ie, yeah, odi. Yeah. A yeah.
yeah, mae hwnna'n bod yn eitha yeah. ffyn, really. Uh, yeah. Pethau newydd i fi i yeah. wneud pethau fel na, fel gweithio, wneud fath o bach o design hefyd, fel posteri a fel um, leaflets sy'n mynd allan i ysgolion a pethau fel yna. Fel, dwi erioed i wneud unrhyw beth fel yna o'r blaen, so mae wedi gweithio sgiliau fi ar-lein hefyd. A o'n i'n meddwl bod fi'n deall cyfryngau cymdeithasol yn gret cyn i fi cychwyn actually trio redeg nhw. Ond, uh, yeah, so mae wedi bod yn profiad. Yeah. Da. A gobeithio bod hynny yn dy helpu di yn, yn y maes ti'n astudio nhw fyd. Yeah. Felly dydwch yn i chdi bach am, uh, ia, be wyt ti'n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth? Ie, yeah, so dwi'n astudio ecoleg a dwi'n ffocysu ar fath o freshwater ecology, afonydd, okay. llynnoedd a pethau fel yna. E, fel mae dissertation fi yn edrych ar effaith e, land use ar llynnoedd, basically, um, yn Ceredigion. A dyna'r fath o gwaith dwi wedi bod yn neud ar CV cychwyn yn y brifysgol. So, yym effaith fel ffermio a pethe fel 'ny ar wahanol fel afonydd a llynnoedd a pethe fel 'ny ie. O difir. A o'n i'n clwad bo' chdi 'di ca'l mynd ar daith. Do. I America yn ddiweddar. Sud ath di yna? Odd o'n brilliant nes i ga'l amser wych yym nes i ca'l cynnig neud profiad gwaith yno yym rhyw fisoedd yn ôl ac o'n i'n meddwl bydd o ddim yn posib i fi bydgeto ar gyfer rhywbeth fel 'na yy a nes i dweud wrtho Helen bod fi wedi cael cynnig y profiad gwaith a nath Helen dweud bod gennym ni fel pot o cyllid ar gyfer hyfforddiant a os o'n i'n mynd i dysgu pethau oedd yn perthnasol i'r busnes, bydd o'n wych i fi gael fynd. A maen nhw hefyd yn busnes weddol newydd draw fyna um, a ia, oedd o jyst yn wych. So dwi wedi dysgu lot o pethau newydd a gobeithio bod modd i ni troi be dwi wedi dysgu mewn i gweithgareddau ar gyfer y plant yn ystod pethau fel y Royal Welsh, a peth, you know, yeah. ni wedi bod yn gwneud pethau fel yna'n diweddar, yeah. neu hyd yn oed falle cit gwyddoniaeth gartre, dyn ni ddim yn gwybod yeah. eto, ond gewn ni weld. So ie, yeah, ni wedi bod yn dysgu lot, oedd o'n gwych. Oedd y trip yna dim ond ar gael achos yr elfen gyrfaol yna. Uh, he, heb y cyllid yna, bydd Tara byth wedi mynd draw. No. Um, yeah. A so mae hwnna wedi bod yn really ch'mod mae'n grêt i Tara a mae'n bwysig i fi bod unrhyw un sy'n gweithio gyda fi yn cael ch'mod profiadau wahanol i i helpu nhw ch'mod tyfu yn yn gwaith nhw hefyd. A oedd y oedd y trip 'ma jyst yn rhy dda i i i beidio mynd so ie oedd e'n bwysig bo' chi 'di ca'l yr y siawns 'na so o'n i mor yym a gwe- ch'mod yy ddiolchgar i i llwyddo'n lleol bod nhw wedi gadael yr a- ch'mod bach o'r arian yma i i Tara cael y y profiad yna. Ie. O'dd hwnna'n r- briliant. A t'o' rhan mor bwysig o hynny ydi trio cadw pobol ifanc yng ngorllewin Cymru achos ma' 'na cyn gymaint yn mynd dramor neu Lundan i Fanceinion felly be' sy 'na... Hmm. ...yng ngorllewin Cymru i gadw'r talant ifanc 'ma yy yn 'yn ardal ni ti'n meddwl? Ie, ma' ma' fe ma' fe'n problem mawr i'r ardaloedd ni achos ma' shwt gymaint o pobl ddim yn deall beth sydd gyda ni ar ar y doorstep ch'mod a ma' shwt gymaint o cwmnïe yn Ceredigion yn unig heblaw yn lan ch'mod yn w- yy wedd- y ll- y llefydd er- arall dros yy ledled Cymru. Yy i wneud gyda'r s- subject stem yym a gyda ce- yn Ceredigion ma' 'na tri cwmni um, wahanol mawr sydd yn gweithio mewn yn yr busnes pharmaceuticals. A maen nhw'n enfawr, a does, dim, does dim, neb yn gwybod amdano nhw. Mm. A fi'n credu bod hwnna'n siom, really, bod, bod y, y gwybodaeth na ddim mas fyna. A un o'r pethau dwi eisiau gwneud yw, chymod, chymod, career development neu i, i mynd mewn i'r ysgolion uwchradd i nhw deall does dim rhaid i chi mynd i brifysgol chymod, yeah. a, a symud ym, ym, ymlaen. Chi'n gallu dod nôl, chi'n gallu aros. Yeah. Fi fy hunan, dwi byth wedi symud mas o Gymru. O'n i'r tyfu lan yn Llandysil, es i brifysgol yn Aberystwyth, yn Abertawe, a wedyn nôl i Aberystwyth. A dwi wedi cael um, twod, um, uh, employment, chymod, mae, mae swydd fi wedi bod yn ffantastig am yr holl amser yna. Um, a ie, yeah, mae ma yna digon i gael, a mm. mae'n just rhaid i bo, bod y pobl ifanc yma yn gweld e. Yeah. Os nag nhw'n gweld e, maen nhw ddim yn gwybod bod e fyna. So mm. mae un, un o'r pethau dyn ni eisiau... Ni wedi siarad amdano falle wneud, chymod, ar y social media, mm. i ddechrau gwneud fideos i dangos i pobl dyma busnes A, B, C, ch'mod, a dyma beth maen nhw'n neud, a hmm. dyma'r experience mae eisiau arnoch chi, dyma exam results mae eisiau arnoch chi. Um, yeah. So fi'n credu bod mae hwnna mor bwysig i cael yeah. y gwybodaeth yna mas. Mm. Yeah. A di cael y swydd yma wedi wneud i chdi illa feddwl ymhellach mlaen am y dyfodol? Ta sydd fath yeah. yrfa fysa chdi licio cael ym myd gwyddoniaeth? Wel, dwi wastad i gwybod dwi eisiau aros yn Cymru. A mae 'na lot o swyddi wahanol a dwi'n ffodus bod fi'n gwybod am y swyddi i gyd 'ma, ond tra bod fi'n ifanc, o'n i, oedd gennyf fi ddim syniad. Ie. Um, ond dwi'n cofio pan o'n i'n merch bach, nes i mynd o Ysgol Gymraeg Aberystwyth i Prifysgol Aberystwyth am wythnos gwyddoniaeth, a nes i cael diwrnod absolutely anhygoel, ac, ac o'n i'n gwybod wedyn, o'n i'n gwybod bod fi eisiau gwneud gwyddoniaeth, specifically edrych ar fel wildlife conservation ecology, uh, a fel, o, mae o jyst i bod yn briliant, ond mm. nawr trwy wneud y gwaith gyda Helen, fel dwi wedi rili mwynhau wneud ah, fel gweithgareddau ma a mynd i lot o lefydd wahanol, ond dwi'n meddwl dwi wedi gwneud cais am PhD, so fingers crossed gawn ni cario ymlaen gyda academia am bach mwy, yeah. a wedyn gawn ni weld. Ond ie, yeah, dwi'n mynd hollol siwr, ond dwi'n gwybod dwi eisiau aros yn lleol. Yeah. A dwi...
Pob lwc efo'r PhD. Diolch. Croeso bob dim i chdi.
uh, ond i, i bobl ifanc eraill sydd o bosib yn yr un un sefyllfa â chdi sydd yn astudio. Yeah. So be fysa, uh, sa chdi'n ei ddeithu nhw os ydyn nhw eisiau chwilio am, am swyddi yn lleol, be fysa, uh, ia, be sa chdi'n ei ddeithu nhw? Sa nhw'n yr un i sgidiau chdi, ti'n meddwl? Just bod o mor prydferth fan hyn. Dwi'n methu meddwl am mynd unrhyw le arall. Dwi'n newydd prynu tŷ cyntaf fi yn Ceredigion a ah. dwi just, dwi'n eisiau, dwi eisiau gadael. Dwi just yeah. eisiau aros fan hyn am byth. Dyna be byddaf fi'n dweud. Byddaf fi'n dweud dwi'n eisiau mynd unman. Uh, fel nes i cael fy ngeni yn Aber, dwi wedi byw yn Aber. Ond mae'r swyddi yma, jyst oherwydd maen nhw yn um, yr ardaloedd yma, does ddim... Does, mos, mae dil, dal ma, modd i chi teithio, so allwch chi gael uh, swydd yn Aber ond dal mynd ym mhobman fel fi'n mynd conferences yn os dych chi'n mynd mewn i gwyddoniaeth mae modd mynd i conferences ar draws y byd. Wyt ti wedi bod yn Thailand wyt? Yeah, yeah, yeah. So Thailand, America, mewn dwy wythnos dwi'n mynd i Finland. Wow. So mae o'n just brilliant, mae modd, mae modd dal trafeilio a gweld mwy yeah. o'r byd tra hefyd gweithio yn ar for. Ac i rywun sydd yn meddwl cychwyn busnes a ac yy wedi gweld yr elfen gyrfaol efo llwyddo'n lleol be' 'sach chdi'n 'i ddaethu nhw? O, cer amdani. Ie. Ie, dw'mod yy i dechrau gyda o'n i fel beth fi'n neud, fi bach yn stupid fi 'di gadel gwaith yy t'mod y guaranteed income a popeth fel 'ny. Ie. Ond o- does dim byd well na rhedeg busnes eich hunan mewn llefydd fel hyn yy llefydd gwledig a ma' ma' 'na help mas fynna Er, er enghraifft, chymod, y, y, y elfen gyfaol, mae ma pethau fel ni um, i gael, i helpu chi dechrau. Mm. O'n i ddim yn gwybod unrhyw beth amdano rhedeg busnes ar y dechrau, dim yeah. byd o gwbl. Ond mae siw gymaint o wahanol grwpiau mas fyna, uh, pobl sy'n rhedeg busnes e, i hunan, maen nhw'n rhoi digon o help i chi hefyd a gwybodaeth. A ie, yeah, does dim byd yn stopio ni fan hyn i rhedeg busnes o gwbl. Mae ma yna really uh, close-knit community i gael uh, o pobl fel chi sydd yn rhedeg busnes wedi been there done that a gyda gwybodaeth amdano paid wneud na, treo hwn. Mae person na yn gallu helpu gyda hwnna. Yeah. So yeah, just cer amdani.